Ялганлау, алдалау. Бу шулай ук кеше күп ялганлый, күп алдалый икән, бу инде гадәти генә гөнаһ түгел, ә зур гөнаһлар дәрәҗәсенә керә. Һәм ялганның инде җәмгыятькә китергән зыяны аны санап бетереп булмый. Чөнки менә бүгенге көндә дә ялган шуңхәтлек артты. Шушы ялган арту белән кешенең бер-берсенә ышануы кимеде. Менә бүген дә күрәбез, мохтаҗлар килә шулаймы ярдәм сорап, телефоннарга килә, гәҗитләргә язып чыгаралар, телевизорлардан күрсәтәләр. Әмма ләкин менә бу мохтаҗ кешеләргә безнең бик ышанып ышаныбыз э, ышанычлык юк. Ни өчен дигәндә, чөнки шушы фәкыйрьләрнең, мохтаҗларның инде кулланып, кайбер ялганчы кешеләр, аферистлар диегенде кәсеп итәләр. Һәм инде шуның аркасында чын мохтаҗларга ялган аркасында ярдәмнәребез барып җитми. Мәсәлән, инде тормыштан да бик күп мисаллар китереп була. Кеше килә соранып, менә анда өебез янганы, бер нәрсә без калмадык, ярдәм итә алмассыз микән дип. Безнең инде иң беренче уй килә, чынлап та мохтаҗ микән бу кеше яки алдалый микән дип кенә. Шуннан соң инде әзерәп жәлләп булса да күпмедер акча бирәбез, яки кием бирәбез инде. Һәм инде берничә көннән ишетелә, ул кешенең бер нәрсендәй пожар да, уты да, өе дә янмаган икән, барысы да бар, бу шулай дип кәсеп итеп йөри дигән хәбәр ишетсәк инде, күңел төшә, ах, бүтән килсәләр, ярдәм итмим, сорасалар да бирмим дип инде һәм шуның аркасында менә чын мохтаҗ кешеләргә дә ярдәм барып ирешә алмый шундый ялганчы кешеләр аркасында һәм шуңа күрә менә бу ялганны арту сәбәпле кешеләрнең бер-берсенә инде хәзерге көндә ышанычы бик каты кимеде Менә бу бик каты җәмгыятебезгә зыян китерә. Һәм күрәбез инде, гомумән, эшчәнлек вакытында да, теге төрле эштә дә диек инде, э, дәүләт тарафыннан да, мәсәлән, берәр түрә килә дисәләр дә инде, эш бармаса да, ул аны мактый, эшебез бик әйбәт анда, барысы да әйбәт, Анда ширек йортларны да инде тышлап кына куялар матур итеп. Яни, менә шуның хәтлек ялган күбәйде, шуңа күрә инде хәтта күнегә дә башладык шушы ялганга. Һәм шушы күнегеп инде бөтен кеше алдалагач инде җәмгыятьтә шундый чир таралгач инде үзең дә шушы авырту белән авырай башлыйсың, үзең дә инде ялганга җиңел карый башлыйсың, Һәм инде кайбер вакыт ялганны да куллана башлыйсың. Чөнки бөтенесе шуны эшләгәч, аны күрә менә бу ялганлау, күп итеп ялганлау бик каты куркыныч, зур гөнаһ. Әйткәнемчә, җәмгыятькә инде бик каты зыян китерә һәм шуңа күрә инде шушы кешелек дөньясына инде каты зыян килгәнгә дә бик күп хәдисләр килә шушы гөнаһның куркынычлыгы турында. Хәтта Ибни Масуд әйтте, менә мусульман кешесендә дә төрле сыйфат була ала ди. Куркак та булырга мөмкин ул, саран да булырга мөмкин ул. Һәм башка башка төрле начар сыйфатлар булырга мөмкин. Әмма ләкин ике сыйфат ди бер кайшанда да була алмас ди мөмин мусульман кешесендә. Ул ди ялганлау ди, алдалау ди һәм хыянәт ди. нәрсә дигән сүз ибн масудның инде без төрлечә хаталанырга ялгышырга мөмкинбез төрле сыйфат булырга мөмкин бездә әмма ләкин ә, мөселман кешесендә беркайчан да булмас ди ул ди ялганлау һәм хыянәт ди кызганычка каршы көндә бүгенге көндә инде дин әһелләре дә дин тотучылар да инде кайбер вакыт алдалыйлар хәтта инде артып та китә

тулган икән һәм ул туктамый икән шуннан аллаһ тәғәлә нәрсә ди хидаяткә туры юлга күндермим ди әгәр дә кеше инде хидаяткә туры юлны хаклыкны табасы килә икән ул тәүбәгә килеп шушы гамәлен калдырырга тиеш әгәр дә инде тели икән аллаһ тәғәлә инде аны шушы хидаяткә тәүфиқ юлына күндерүен теләсә инде һәм катык куркыныч аллаһ тәгалә куркыта безне зәрият сүрәсенең унынчы аятендә әйтә кутиләл харрасун ди ялганчыларга ачык каһәр ягъни ләгънәт төшсен ди моны аллаһ тәгалә коранда үзе әйтә ягъни ләгънәт каһәр төшсен ди ягъни ләгънәт кыла аллаһ тәгалә кемнәрне шушы ялганчыларны зәрият сүрәсендә Шуңа күрә кеше күп итеп ялганлы икән, ялганга тулган икән бөтен тормышын инде. Менә шушы аят белән инде вагазланып, Алла сакласын, Аллаһ Тәгалә Коръәндә бит, шушы каһәр төшсен, ләгънәт булсын дип әйтә, дип без инде үзебезне төзәтергә тиешбез. Шуннан соң

мохтаҗларга ярдәм итә алмый шуның аркасында шуңа күрә менә бу ялганлык ди ул ди бозыклыкка илтә ди һәм ди дөреслектә ди шушы бозыклык ди тәмукка җәһәннәмгә илтә ди һәм кеше инде гел ялганлы икән аллаһ каршында ул ялганчы итеп язылыр ди Ә инде Аллаһ каршында ялганчы итеп языла икән инде, Аллаһ сакласын, Аллаһ сакласын. Нәрсә ул? Аллаһның ләгънәтендә булачак инде. Һәм Пәйгамбер саллаллаху әйтте, әд тақвалык ди менә бу, дөресен генә сөйләү, гадел булу ди. Ул да инде җмахка илтә ди. Һәм инде һәр вакытта да дөресен генә сөйләгән кеше ди, ул Аллаһ Тәгалә каршында иң тугры, иң ихлас кеше дип язылыр ди. Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәлләм әйтте. Һәм шулай ук әле без беләбез, мунафиклар, ике йөзле кешеләр җәһәннәмне иң беренче яндырып җибәрерләр, шулаймы? иң начар, иң сөйкемсез кешеләр ул мунафиклар, икейөзле кешеләр. Былай бит. Җәһәннәмне дә кәфирләр дә түгел, имансызлар да түгел, атеистлар да түгел, иң беренче кабызып җибәрмәсләр. Ә кемнәр кабызып җибәрерләр җәһәннәмне? Иң беренче җәһәннәм кемнән атырлар? Ул мунафиклар, икейөзле кешеләр. Чөнки кәферләр, имансызлар, анда атеистлар, алар билгеле, мин ышанмыйм ди. Бу сезнең динегез дөрес түгел ди. Ул күрсәтә үз йөзен, ачык ул. Әмма ләкин мунафик ул синең белән кардәшләрчә йөри, исламын күрсәтә, әмма ләкин калыбында ышану да юк, диннән көлү бар. Үзе шикелле мунафиклар белән килгәндә дингә каршы эшли, дингә каршы аяк чала. дин тотучыларны мыскыл итә һәм башка һәм башка шундый гамәлләр эшли шуңа күрә менә бу имансызларга караганда да менә бу ике йөзле кешеләр ул күбрәк зыян сала шушы дингә җәмгыятькә ачыктан ачык үзен йөзен күрсәткән кешегә караганда да шуңа күрә

Беренчесе нәрсә ди? Әманәтне тапшырсан ди, ә э, ялгыш дәвам ит, икенче өлешен әйтергә онытам. Әгәр дә инде ди дүрт сыйфатның берсе үзендә була икән дә инде, монда да икейөзлек башланган була ди бу кешедә ди. Ягъни мунафиклыкка инде якыная башлаган, мунафиклык керә башлаган, икейөзлек керә башлаган ди. Хәтта шушы сыйфатларны калдырганча ди. Беренчесе ди нәрсә ди? Әманәтне тапшырдың икән, әманәткә тугры булмый, хыянәт итә. Икенчесе инде сөйли икән, сөйләгән сүзендә ялган күп ди. Ягъни күп итеп ялганлый ди. Өченчесе инде берәр килешү төзисең икән, килешүне боза. Һә, русча әйтсәк, договор төзи икән инде, шушы договорны инде боза. Үтәми килешүне. Әгәр дә инде ди бәхәсләшә башлый икән инде шиктән аша ди. Ягъни граница дозволенного инде чыгып китә. Ничек итеп, мәсәлән, без без бәхәскә керәбез шулай бит, дини мәсьәләдә, мондый тормыш мәсьәләсендә дә. Һәм без инде бәхәскә килгәндә дә теге ачуланмыйча матур гына бәхәсне алып барырга тиешбез, шулай бит? Әмма ләкин инде мунафик ничек алып бара ди, бәхәскә керә икән ди, анда рәнҗетә башлый, кимсетә башлый, сүгенә башлый. Хәтта инде ахыр чиктән инде сугышка да барып җитәргә мөмкин. Шуңа күрә бәхәсләшкәндә дә инде матур гына, ипләп кенә, җайлап кына сөйләшергә кирәк. Сүгенмичә анда, кычкырмыйча, кимсетмичә син шундый, син шундый дип инде теге русча әйтәләр не надо переходить на личности дип ә шундый ысулларны кулланмыйча инде без ни әдәплелекне саклап бәхәс алып барырга тиешбез менә шуңа күрә инде без әгәр дә инде алла сакласын шушы сыйфатларны булдырырга теләмәсәк без инде әманәтне тапшырдылар икән без ул әманәтне үтәргә тиешбез сөйлибез икән без ялганламыйча дөресен генә сөйләргә тиешбез. Килешү төзеде икән, без ул килешүне үтәргә тиешбез, бозырга тиеш түгел. Бәхәскә керде икән, без әдәпне саклап, матур гына инде бәхәсләшергә тиешбез инде. Шуңа күрә, әгәр дә мунафиклардан буласыбыз килми икән, шушы сыйфатлар бездә э, килеп чыга башлады икән инде, күрәбез икән инде, без инде тәүбәгә килеп, шушы инде сыйфатлардан арынырга тиешбез.

Кешегә дә ялганчы булуга ди, шул җитә ди, һәр ишеткән сүзне ди сөйләп йөрүдә ди. Ялганчы булуга шул җитә ди, һәр ишеткән сүзне сөйләп йөрүдә җитә ди. Нәрсә дигән сүз бу? Без бит не ишетәбез шулаймы анда? Телефоннан теге, WhatsApp-тан килә, телевизордан күрсәтә, газетка язалар, менә шулай булган, шулай булган. Әмма ләкин ахыр чиктә тикшерә башлыйсың шушы хәбәрне, Хәт телевизордан күрсәтмәсен, хәт телефоннан килмәсен, дөрес булмаган була. Яки инде дөрес итеп аңлатмаган булалар. Хаклыкта гомумән икенче төрле булган була шушы вакыйга. Шулай бит килеп чыга бит. Ә без аны сөйлибез икән, әгәр дә тикшермәгән булабыз икән, без инде нәрсә? Ялган Әйе, ялганлаган булабыз. Чөнки шуңа күрә нинди генә хәбәр ирешмәсен, без аны башта тикшерергә тиешбез. Пәйгамбер э, Аллаһ Тәгалә Коръәндә дә әйтте, әгәр дә берәр фасик бузык кеше килсә ди, сез аның хәбәрен тикшерегез ди. Шулай эшләмәсәгез ди, бузыклык таралыр ди. Фәсәт таралыр, ди. Ә бит әгәр дә кеше анда намаз укымый икән, дин тотмый икән, бу бит инде фасик хөкемендә була, шулаймы? Ә безгә бит менә бу кая сөйлиләр, язалар, күп вакытта бит күбесе килеп чыга, намаз укыган дитмә тотмаган кеше. Шуңа күрә андый кешене иң беренче чиратта без хәбәрен тикшерергә тиешбез. хәзерге көндә бик күп менә бу телефоннарга килә төрле төрле хәбәрләр видеолар смслар тегендә кар яуган монда буран чыккан монда так чәчәк аткан һәм ахыр чиктә шул шәһәрдән булган кешедән сорыйсыз сездә кар яудымы анда чәчәк аттымы анда нәрсә булдымы юк ди бездә бернәрсә дә юк ди һәм кеше шундый кирәкмәгән хәбәрләр таратып та гөнаһ эшләп утыра уйламый да телефоннан пересылкага җибәрә Ләкин бер кирәкмәгән шушы һава торышларын тегендә әйтеп имә, улар иман да арттырмый, кесәсендә акчасын да арттырмый. Хәл шуның белән гунах эшләп утыра. Шуңа күрә ни генә хәбәр безгә ирешмәс, без аны тикшерергә тиеш. Чынлап та ул кеше гаеплеме? Чынлап та монда шундый хәл булганмы? Әгәр дә булган икән, чынлап та дөрес икән, шушы хәбәребездән кешегә файда бармы? Иманын куәтлиме анда? Баетамы малын, арттырамы? Шул вакытта гына җибәр. Яки инде тормыш ягыннан берәй файдалы гыйлем бирәме ул? Шул вакытта җибәр. Әгәр дә буш бер ни кирәкмәгән хәбәр икән, нәрсәгә аны җибәреп утырырга? Хәзерге көндә шуңа элек шир күбәйде менә, бигрәк тә ул телефонда утыручылар арасында инде. Җин кирәкмәгән хәбәрләрне тараталар бер-берсенә. Анда Китайда анда ураган, монда су баскан, Ну, ул бит, әйе, дога кылырга кирәк. Андый хауф хәтәргә очраган э, дәүләткә ди, кешеләргә ди. Әмма ләкин моны белү бит инде безгә берни файда юк. Хам шуны күп вакытта инде төрле хәбәрләр килгәндә күбесе дөрес булмый, шуның белән ялганчы булам. Шуңа күрә һәрбер ишеткән сүзне сөйләп йөрергә кирәк. Сөйләргә теләдең икән, Бик каты ашкынасың икән, башта белеш, дөресме ул син хәбәрең юкмы? Әгәр дә шулай эшләмисең икән, син ялганчы буласың. Әгәр дә ахыр чиктә инде шушы хәбәрең дөрес булмаса. Шуңа күрә иң башта белешик. Аннан соң гына хәбәрне, сүзне таратыйк. Дөрес булмый икән, ялганчыга әйләнәсең.

Һәм инде үкенеч андый кешегә ди. Бу кемнәргә кагыла? Хәтта без кешене әзрәк инде теге көлдереп җибәрер өчен берәр мәзәк сөйләсәк, шулаймы? Берәр инде күңелле генә хәл сөйлибез икән инде. Менә бу мәзәгебез дә безнең чынлап тормышта булган хәлдән булырга тиеш. Үзебез уйлап чыгарып инде мәзәкләр без сөйләргә тиеш түгелбез. Әгәр дә үзебез уйлап чыгарып, ялган сөйлибез икән, кеше көлсә икән, бу нәрсә дип аңа үкенеч булсын андый кешегә ди. Халәкәт аңа ди. Шуңа күрә мәзәкләр сөйләгәндә дә, кешенең күңелен күргәндә дә, төрле кызыклы әйберләр сөйләгәндә дә без белергә тиешбез. Менә бу мәзәгебез чынлап торып тормышта булдымы? Чынлап торып, бу берәр кеше белән шушы вакыйга булганмы? Әгәр дә булган икән, без сөйли алабыз. Әмма ләкин анда каяндыр инде теге э, газеттан укып анда мәзәкләр, ниләр, әгәр дә ул ялган була икән инде, пәйгамбәрбез үкенеч булсын андый кешегә диде. Күрәм, менә кешене көлдергәндә дә, күңелен күргәндә дә без чынбарлыкны гына сөйләп көлдерергә мәзәк сөйләргә тиешбез. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи дә әйтте, Табари риваятендә килә торган хәдистә, дөреслектә ди, мин дә шаярам ди. Ләкин ди, мин хак сүзне генә сөйләп шаярам ди. Ха, күрәмнә без шушы Пәйгамбәребезнең үрнәгенә ияреп, кешене көлдергәндә дә хаклык белән генә, тормышта булган хәл белән генә шаярырга тиешбез. Ялган, кеше уйлап чыгарган мәзәкләр белән без кеше көлдерергә тиеш түгелбез. Чөнки андый кешегә пәйгамбәр үкенеч диде. Һәм бер тапкыр гына әйтмәде, өч тапкыр әйтте. Хәдиснең башында әйтте, хәдиснең ахырында ике тапкыр әйтте. Хәләкәт аңа ди, үкенеч аңа диде. Һәм э, тагын бер э, Бухари риваятендә килә торган хәдистә пәйгамбәр сасам әйтте, мәкер алдау ди, хыянәт ди, барысы да ди, тамукта ди. Хәм шушы җәһәннәм әһелләренең эшләре ди. Ә бу турыдан туры хадис ут белән, тәмук белән куркыта, мәкерлек, алдау һәм хыянәт. Шуңа күрә менә бу алдаудан, хыянәттән сак булырга кирәк. Әмма ләкин искәрмәсе бар, кайсы вакытта ялганнарга рөхсәт ителә. Бухари һәм Муслим риваятендә килә торган хәдистә Пәйгамбәр саллаллаху әйтте, ялган белән кешеләр арасын төзәтү ди, бу ди ялганга керми диде. Мондый, мәсәлән, ике дус, ике кардәш Талашты, дошманлашты икән инде. Бу вакытта ярый ди, берсенә барып әйтәсең, менә синең турында кардәш анда бик яхшы фикердә, ул сине гел мактап тора, ул гел сине сагына, бик үкенә синең белән талашканга дип инде. Һәм икенчесенә барып шундый хәбәр сөйлисең икән, шушы кардәшлекне дуслаштырырга. Бу шулай ук инде рөхсәт ителә ди. Ни өчен ди? Чөнки бу ялганнан ди, файдасы бар ди, шушы ике кардәшне дуслаштыру ди. Менә шушы ике талашкан, дошманлашкан кардәшне дуслаштыру ди. Бер-берсенә инде яхшы сүзләр әйтеп те, бу ялганга керми ди. Монда инде теге ул кардәш аның турында шундый матур сүзләр әйтмәсә дә ди, чөнки ди бу ди маслаха теге җәмгыятьнең файдасына кирәк ди. Чөнки бит инде кардәшләр дошманлашса, аерылса, киресенчә теге җәмгыятьтә теге тынычлык, иминлек бетә. Шушы җәмгыятьтә тынычлык, иминлекне саклар өчен инде ике дуслы инде Дуслаштырганда шундый сүзләр кулланырга ярый. Ә гадәттә инде калган башка нәрсәләрдә инде шушы ялганлау инде тыела безнең. Һәм шуңа күрә инде менә монда әле бу без кыскача гына алдык. Хәдисләрне инде монда якынча бер 7-8 э, хәдис алдык без, әмма ләкин ялганга карашлы инде хәдисләр бик күп. Хәтта кайбер э, аятлар да бар, без инде бөтенесен алмадык. Шуңа күрә бу бик мөһим мәсьәлә, телебезне инде күнектергә кирәк, гел дөресен генә сөйләргә. Хәтта балалар тәрбияләгәндә дә, менә оныкларны тәрбияләгәндә телебездән инде үзебез дә уйламыйбыз, теге ялган чыгып китә шулаймы? Менә анда бүре чыгыр, бүре ашар анда, менә бабай килер дә анда. Күтеңне мәкмәк итәр дип балаларны. Менә бу да инде ялган. Бу шулай ук тәрбия ысулларына э, дини яктан караганда инде рөхсәт ителми. Мына күрә кечкенәдән балага да инде дөресен генә сөйләп, Без аларны тәрбияләргә тиешбез. Хәтта шушындый вакытта теге менә хәдистә әйткәнчә шаяртып та инде ялган кулланырга ярамый. Мусульман кешесенең теленнән, авызыннан гел дөресен генә, гел шушы тормышта булган гына сүзләр, вакыйгалар чыгарга тиеш инде. Һәм Алла субханала тәгалә безгә тауфик бирсен инде телләребез, авызларыбыз һәр вакытта да дөресен генә сөйләүчеләрдән булсын инде. Ялган сөйләүдән төрле э, бозык сүз сөйләүләрдән үзе сакласын инде һәм инде шушы дөресен сөйлә тақвалыкка илтә диде пәйгамбәр һәм тақвалык инде җәннәткә илтә диде һәм аллаһ тәгалә безгә дә дөресен сөйләргә тақвалы бәндәләрдән булырга насыйп әйләсен иде бүгенге тормышта да күп ялган таралган вакытта да шуңа карамастан шушы агым белән акмыйча